Il-lejl it-tajjeb u nilqgħukom għal The Malta Barbecue League, it-tnax-il ġimgħa, tnax-il programm fejn rajna tlettax-il tim ta' bi tnejn jissieltu kontra xulxin, imma llum fadlilna tlieta biss. U tajniehom il-keded dan, eh! Kedda tista' tgħid minn programm għall-ieħor u llum mhux b'inqas għaliex il-kedda li ħantuha mil-lum hija kapaċissima, tifhimha għax baqa' l-aqwa tlieta issa. Allavolja l-parteċipanti l-oħrajn Xorta ħa nżommuhom magħna għaliex taw il-mija fil-mija, qegħdin ġo qalbna. Ejwa, le veru, ħa tkun esperjenza sabiħa, le, li tibqa' għandna, mhux hekk? Ekku, ekku.
Taf se jibqa' għandna wkoll? U fejn naf jien, jien naf il-ħbiberija li għamilna magħhom, l-ikel tajjeb li sajrulna, l-preżentazzjonijiet, ix-chefs. Ukoll, dawk, ukoll. Ma nafx xiex.
Il-kilos dan, għax biex neħles minn dal-ħames kilos li tellajt. Ħamsa. U kollha, l-iktar li qed jidhru li hawn fil-ħieb, qed tarahom? Jiena żidt erbgħa u nofs ukoll, imma dak sinjali li l-ikel tant kien tajjeb illi ma rreżistejniehx. Ejja, ma li tikol fid-disgħa ta' flgħaxija ma jgħinx. Imma, imma, ejja mmorru għad-dunque, ma naljenawx rwieħna, sinjuri. Minn hawn ftit ieħor se jidħlu dawn il-kontestanti gas dawn hawnhekk. Se jsiru jafu xi jridu jsajru llum. Se jidħlu fil-mini market tagħna, jaħtfu l-ingredjenti, fil-veru sens tal-kelma, anke ġlied u daqqiet ta' phone ikun hemm hemm ġo, u mbagħad jaslu hawnhekk u jibdew isajru. Issa, Importanti illi ngħidulkom illi dawn iridu jimpressjonaw lix-xef tagħna biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar illum jieqaf wieħed hawnhekk u jispiċċaw it-tnejn. Tnejn illi ħa jmorru fil-finalissima biex imbagħad wieħed biss jirbaħ din il-medalja. U dan barra l-pakkett sabiħ ta' rigali illi għandna għalihom. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles b'valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament bl-irħam b'valur ta' tlett elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Sacotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' kxejjes grazzi għal Mafimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brands. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirac Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu ta' fuq minn 20,000 ewro. U b'unur kbir, sinjuri, nilqgħu lill-finalisti tagħna tal-lum! Nibdew, nibdew bil-Pit Boss Duo, wieħed mill-aħwa li għadu jieħu sehem, sinjuri, Marlon!
L-iktar darba diffiċli naħseb kienet Meta s-sigriet is-sigriet dish kien il-kalamari. Kieku kelli nagħżel xi nsajjar llum nagħżel filet jew ribeye. Jekk jekk nirbaħ it-titlu niddedikah lill-familja tiegħi u b'mod speċjali lit-tfajla tas-sagrifiċċju kbir li qed tagħmel. U li fadal mill-fratelle Pirrone, Sinjuri, Mauro!
Naħseb l-iktar darba li diffiċli li sajjart meta ovvjament kont waħdi. Eh, naħseb meta kellna eh, t-tiġiġa chicken. Naħseb. Kieku x-xef illum kellu jgħidilna li rridu nsajru l-laħam, naħseb eh, tkun xi ħaġa li tkun tajjeb għalija. Jekk nirbaħ it-titlu niddedikaha għal ħija għaliex f'kull anke minkejja li qiegħed waħdi dejjem qiegħed hemm biex jgħinni wkoll, il-mara tiegħi wkoll tgħinni, però wkoll niddedikaha għat-tifel tiegħi.
U kienet diffiċli ħafna li jkun hemm grupp wieħed li jibqa' għaddej sal-aħħar, però dak il-grupp, Funny li naf kif jgħidu l-Ingliżi u għax bravi wkoll. Qegħdin fil-finali sinjuri, l-aħħar element tal-Pit Boss Duo, Ray George!
L-iktar darba li tibda diffiċli bis-sajjar matul dal-programm naħseb l-ewwel darba, sakemm tkun taf qisu Kif ħa taħdem is-sistema? Il-ħin, l-eċitament u biex tlaħħaq kollox ma' kollox naħseb l-ewwel darba x'imbagħad tibda qisek iktar tidra l-affarijiet u jekk nirbaħ it-titlu lit-tifel niddedika u għax specie bħalissa ma tantx inqatta' ħin miegħu jekk allura qisu s-saħħa tiegħu u nagħmel kuraġġ. Liju. Li kieku jkolli nagħżel xi nsajr illum, naħseb papra.
Iva, xi ġralek issa, dejjem b'xi kummedja? Nemus dan.
Jekk naqbadhom. Imur ħalaq bil-fire extinguisher.
Ġa pruvaj b'affarijiet okkar, kura se jerġgħu jqumu u jgħolluha isom mhux huma. Ma tkissirx xi kċina.
O, jien għalhekk idejjaqni s-sajf, ħabba n-nemus. Ara, waħda hawn vera, imma jigdmuk lilek? Le, lili le, għax jien demmi tajjeb, jigdmu 'l min ikollu demmu mnellaħ. Eh, tajjeb, jiġifieri aħna n-nies komuni, mortali li jigdmuna n-nemus, jiġifieri għandna demmna ħażin? Eh, hekk tixti. Aħ! All right! Aħ, hi, all right.
Gidmitni xi ħaġa? Aw, f'għonqi. Le, le, imnalla ma jigdmukx in-nemus. Le, qas qatt ma gidmitni waħda hi. Ejja, ħa ngħidu x-xeff isma' minni. Parteċipanti, iktar serjetà minn issa 'l hemm. Iktar serjetà gidma, hu miskin, hu żgħira. Nilqgħu magħna ix-Xehh! Parteċipanti, illum ħa jkun qed jiġġudikakom Joe Vella!

Imma ir-raġuni li kelli bil-fors ikun ikollok driving license, allura ma stajtx. Mbagħad kelli ħija jiena, ħija ħija xef ukoll, u kien ġa lukanda u qalli biex niġġonjah fil-lukanda. U minn hemm bdejna l-karriera tiegħi. Mbagħad mort l-iskola kienet qabel kienet il-Polytechnic u minn hemm ma ħarisx lura Imma 'l quddiem biex inkun Executive Chef ta' Lukanda. Minn dejjem kont tħobb issajjar? Minn dejjem ta'.
Jiena kont laqxej laki għax ommi kellha grocer żgħir. Allura meta kont nipprova meta kont l-iskola, kont immur fil-grocer nieħu l-affarijiet u nipprepara. Il-friġġ tommi kien dejjem ikun mimlija biex inkollu nipprova, fimt? Li konna nagħmlu l-iskola mmur nagħmilha d-dar u nivvinta aktar affarijiet. Joe, kif int? Tajjeb, ta.
Illum stidinnik hawnhekk qiegħed fil-bar iż-żgħir tiegħi u jiena nofrilek drink kif għedtli inti. Mhux qawwi, ħabbat togħma, importanti, hux hekk? Ma jsib post ma jkunx alkoħol. Jaffettwa daqshekk?
Għalhekk ġie nagħmel ġimgħa ma Arġent, arġent, impressjonani minn ġimgħa l-oħra. Ċef, Għamiltu lek ħafif.
Tajjeb, le tajjeb. All right? Tajjeb, tajjeb.
Chef, Mela, inti ilek għal diversi snin mhux hekk bħala xef. U kif evolvejtek? Ġifieri għadek issajjar illum jew imxejt għal xi ħaġa Le, jiena kbajt ħox fikċina ma kunx jiena. Eh, xorta għadek.
Hemm biss iktar hawn fuq konsulenza milli milli fiċ-ċina. U meta ngħidu konsulenza x'di? Konsulenza x'tagħmel? Ħa ngħidlek, illum il-ġurnata jkun hawn dejjem ikun hawn bżonn għajnuna ta' kollox, fimt? Għalkemm hawn xeffijiet tajbin ħafna ġifieri, ikun hawn min ikollu bżonn għajnuna fuq ċertu menus, costings, organization taċ-Ċina, organizzazzjoni ta' banqueting, portfolio ta'. U hemm tidħol int. U hemm nidħol jien. U inti tieħu ħsieb lukandi kbar ukoll. U tintaqa' ma' diversi timijiet. X'inhu importanti f'tim, f'tim tal-kċina? Ara ngħidlek, jiena kont immexxi lukanda li kelli 70 chef. Kollha kont noħodhom mill-iskola kważi, kont jiġu mill-iskola mill-ITS, ħafna minnhom, tliet kwarti minnhom. Imma l-importanti li żżommhom magħqudin u importanti li jkunu ddixxiplinati. Hekk ma jkollok dixxiplina fiċ-Ċina titlef kollox. Bħal ħafna dixxiplini oħra, maċ-Ċina nimmaġina x. Fiċ-Ċina, fiċ-Ċina għandek bżonn ikollok kunċettazzjoni ta' kollox. U jekk tagħmel żball kapaċi tweġġa' xi ħadd ukoll. U jien dejjem ngħid, jekk inti ikollok xi tieġ jew magħmudija jew preċett whatever x'ikollok okkażjoni, dak li jkun ikun ilu looking forward għalija ħafna. Hekk inti tħassarhielu dik. Għal dejjem. Għal dejjem. Il-memorja għal dejjem. Veru. Chef, x'kienet l-iktar ħaġa stramba li qatt sajjart?
Jiena ma tantx jien avventurus li nagħmel affarijiet strambi. Jiġri kangaroos u hekk minn dawn xejn. Ma tantx jien dan.
Biss waħda li kelli kellna competition niftakar kienet mystery box u ġad il-kaxxa sibna zalzett bacon u dawn l-affarijiet baked beans. U nfxilt.
Il-kombinazzjoni kif għamilna aħna l-ġimgħa l-oħra kienet breakfast. U trid tagħmel il-main course wieħed, jiġifieri kellna daqsxejn ma għaddiet ukoll. Chef, hemmhekk għandna tliet irġiel għax in-nisa sfortunatament as we went along Tlifnihom kollha. tlifnihom u la qegħdin hawnhekk sinjal li minn dawk in-nies kollha dawn xi ħaġa speċjali għandhom. X'iridu jagħmlu llejla biex jimpressjonawk? Ħa ngħidlek, fil-kċina ma tantx għandek x'tippressjona, fhimt? L-iktar l-oġġett li tittab tiffoka huwa l-presentation, it-tasting, u jekk jista' jkun ma timlix xi platt enormi. Minn dak tal.
Għax inti skont l-okkażjoni u skont l-okkażjoni li inti li jkollok. Fil-fatt biex nagħmel daqsxejn annotazzjoni hekk, in-nies li kienu ħafna drabi jippreparaw dal-platters kbar kollha tlifnihom. Jiġifieri baqa' għandna hawnhekk tlieta l-iktar li jinħlew biex jiddekoraw il-platt żgħir. L-importanti li jkollok affarijiet ftit u tajba. U bis-sens.
U bis-sens.
Għandek xi parir għalihom qabel Qabel niġu għas-si u n-no? Le, li jaħdmu pulit, l-importanti li ndafgħu wkoll, għax indinda. Tgħallmuha, tgħallmuha mal-ġimgħat dik, ċef, mal-ġimgħat. Inti, inti, aħna mta konna nkunu nikkompetu barra minn Malta, il-judges ikunu miegħek u l-indafa għal bżonn jitilfulek il-competition, eh? U tajjeb li ngħidu li. Daqshekk importanti, eh? Medalji tad-deheb lejn Malta ġab. Għal darba tnejn. Għal kurzita hekk. Eh, ħadda, fimni, Luxemburg, Luxemburg morna tajjeb ħafna fin-national team. Deb.
L-Ungerija ħadna ħadda deb, ħadna ħadda Ireland u kol ħadna deb. Tara naqra ta' ġifiri, ifimni, għaw Malta għaw ħafna xefijiet tajbin. Xef, jiena mux qed ngħira lejk illum inkun onest. Eh. Ngħidlek good luck u issa tistgħu tgħaddu għal mela, mejda uffiċjali fejn inti appoġġi u dduq l-istess mejda illi min jirbaħ se jħodha miegħu d-dar, ġifieri sabiħa. Grazzi għal ċini Marbles. Xef, wasal il-ħin. X'intoll li hemm taħt ikunu jafu se jsajru il-lejla.
Xi ħaġa tal-imħabba. Kard.
Mela, ippermettili ħa naqrawha tajjeb. Ġibt it-tfajla ġo-lukanda, nixtieq noħroġha fil-veranda. Insib ikla tajba u bnina u inti biss tista' taqdina. Mela, jekk qed nifhem sew, għandna dil-koppja u b'xi mod, u x'hekk x'eff, irridu nsajrulhom. Romantic. Eh?
Xi romantic letter. Mela, għandna ftit regolamenti differenti mis-soltu għaliex il-plating ħa jsir fl-istess fl-istess reċipjent, platt, sejħulu li tridu, tajjeb. Tridu tippreparaw għal tnejn min-nies kif semma tajjeb ix-chef qabel, taqbżux dak il-porzjon, alright, m'għandniex bżonn iktar minn hekk. U ovvjament hija serata partikolari ta' mħabba. U ħa ntukom basket, grazzi għal Tallira, minn hawn nixtieq nirringrazzjahom għax għenuna ftit, li bih tistgħu żżejnu u tagħmlu l-platt iktar attrajenti. Ġifieri Chef, int għandek ġiex irwol illum, tajjeb, dak ta' Cupido, tajjeb, u anke dak tax-Chef li finalment trid idduq.
U nilqgħukom għal The Malta Barbecue League u jekk għadkom ma fasslux like fuq il-Facebook page tagħna, idħlu issa u agħfsu araw il-kontenuti li ta' kull ġimgħa nitfgħu ta' dawn in-nies ta' dawn il-finalisti wkoll bħalissa. Għandna wkoll website li jekk tridu tidħlu fiha din il-website fiha affarijiet interessanti dwar il-kontestanti imma mhux biss. Qed nitfgħu wkoll affarijiet li jinteressaw lil dawk il-barbecuers kollha Ta' Malta u anke ta' Għawdex. Ma nistax nħallikom barra. Taf x'qed ngħid jien?
Eh. Illi qed noqorbu lejn l-aħħar u ħa nimmissja ħafna affarijiet minn hawn. Nimmissja lilkom, parteċipanti, hekk l-eċitament, it-tensjoni, il-ferħ, id-diżappunt. Diżappunt. U ħa nimmissja il-buttuna l-ħamra kulħadd jgħidli u jsemmihieli fit-toroq kemm nagħmel il-countdown tajjeb u sabiħ. Ara jien ħadd ma jgħidhieli. Ħadd ma jgħidhieli dik. U Ajma, għadek iffissat li tittafasha int il-buttuna, ja ħasra. Le, taf li qasadni. U Melek. Ah, qasadni, issa għandi żbokk ieħor. Ejja, fl-aħħar tal-lema.
U fuqu ntfajt. Ara, ha mhu l-lem. Mela,
parteċipanti tlieta.

Ray George, Għalli Daniel. x'għandek f'moħħok għal din lejla romantika ta' dawn it-tnejn? Mela, bħala ideja f'moħħi għandi Surf and turf flutter. All right.
Ħajkun jikkonsisti daqsxejn taljata, daqsxejn dark breast. All right. U ftit prawns, king prawns. Ikolli il-base tiegħu ħajkun Patata marsh bi ftit coconut milk u nutmeg u butir. Is-signature tiegħek dik. Is-signature tiegħi dik, eżatt. Imbagħad ħa jkolli honey glazed vegetables, ftit karrotti, cherry tomatoes, mushrooms u basal. Ħa jkolli ftit asparagus ukoll. U on the side tal-papra ħa jkolli daqsxejn figs griljati wkoll. Peress li l-atmosfera.
U l-pavra titħobb tmur fuq in-naħa is-sweet, mhux savory, savory, jiġifieri. Meta smajt bis-suġġett bl-ikla romantika u kellek qisek illum, naħseb waħda mill-uniċi drabi li kellek dak kollu li trid. Dak kollu li trid, imma fil-verità hawn jaf ikun iktar diffiċli għax inti jkollok item is-soltu u dik l-item inti tikkrea biha. Tgħid ara, irrid nagħmel hekk, hekk jew hekk. U mbagħad meta jkollok minn moħħok tibda timmaġina ħafna affarijiet. U fil-verità tgħid, tgħid imma da biżżejjed. Jew iżżejjed. Noħroġ it-tfajl eżempju, mmur date u jġibli dak, tgerger, tajjeb, qed tifhem, allura qisu. Nispera illi bl-ikel illi ħa tagħti lil dil-koppja, ħa tkompli żżidilhom mar-romantiċiżmu. Ekku, ekku, ekku. Good luck.
Thank you. U bħal dejjem nimmaġina li diġa għandek idea kif ħa tipplejtja. Ej, ej, ej, dik l-ewwel Jien ħaġa li naf, nibda, jien naf. li nibda npitter fuq. Minn hemm tibda, eżatt, Eżatt. tpitter, dik il-kelma li tuża. Ekku. F'idejk. Thank you. Marlon, x'għandek tajjeb għalina llum? Mhux għalina, għall-koppja, għall-koppja.
Mela, ehm, bħalissa qed nipprepara s-seabass, ehm, ħa niffilettjahha biex nużahha bħala fillet. Kien ilek tixtieq issajjar ħuta? Ifhimni iktar xtaqt niffoka fuq laħam, as in s'issa fil-kompetizzjoni kollha għadni qatt ma sajjart xi ħaġa li hija relatata letteralment ma' beef. Però fl-opinjoni tiegħi u personalment jekk infittex xi ħaġa romantika iktar nippreferi xi ħaġa ħuta li forsi xi ħaġa iktar Jiena naqbel miegħek fuq din, ma nafx għala l-hemm immur kieku. Imma eħe, issa ħa nipprova ħa nipprova nagħmel is-sieba għalissa ħa nifilitjahha. Għandi idea f'moħħi imma rrid nara kif ħa nagħmel execution tagħha. Ħa nipprova nagħmel prom biss, naf li l-ħin daqsxejn qasir imma ħa nipprova nagħmel qed qed lesti naqra l-patata biex issa Nibda lilu mal-ewwel, għandi s-semen, ħa nuża daqsxejn frott, mango u blueberries. Għandi idea f'moħħi imma ovvjament għandi daqsxejn trufijiet li rrid nara naqra. Iebsa kienet illum compared mas-soltu? Ismagħni, kif qal ħija, xi drabi iktar ma jkollok, iktar agħar. Aħjar ikollok item waħda u tiffoka fuq di, di kulħadd hekk, jiġifieri jkollok il-ġid kollu tad-dinja m'intix kuntent, ikollok ħaġa waħda tkun kuntent. Jiġifieri. Imma ninsab ċert illi kif għamiltu sa llum il-ġurnata, it-tlieta li intkom ħa timpressjonawna b'dak il-kassett. M'għandix dubju, m'għandix dubju. F'idejk mhux ħa ntelfek iktar għax il-ħin għaddej. Mauro, apparti li naħseb Sweet jgħidilna il-melħ kollu loxon, x'għandek f'moħħok? Mela, għandna platter surf and turf. Qiegħed nagħmel. Ħuta għal Saleh qed insajjarha fil-melħ fuq il-barbecue. Le, ejja nispjegaw għal min ma jafx x'inhi. Taqbad il-milħ, mhux hekk? Tiksih kollu fuq il-ħuta u mbagħad issejri bis-sħana. Qatt ġieli ppruvajtha qabel fuq barbecue? Jew l-ewwel darba? Ġieli ppruvajtha fuq barbecue. Sewwa, x'int tħobb tieħu naqra riskji, eh? Eżatt. Bħala persuna.
Hija xi ħaġa li hija mhix daqshekk konvenzjonali fuq il-barbecue, però minħabba li hemm dik il-pjanċa Effettivament inti faċilment tista' ssajjarha tista' ssawwarha ġo barbecue. Ehm, Ħankun mal mal-ħuta ħankun qiegħed inservi ftit kalamari u ftit ftit prawn u fuq id-dix u fuq id-dix l-ieħor ħankun qed nagħmel ftit taljat għax il-koppja qaluli jħobbu minn kollox. Allura qed inħarrġ. Daqshekk keħeb ma ma ma speċifikawx. Kif ħadtha din l-idea ta' li trid issajjar for a romantic dinner? Huwa ħaġa int romantiku? Naqqas xejn ta'. U x'inhu l-ikel?
Jiġifieri meta xi ħadd jgħidlek Sajjar li xi ħaġa romantika, kif kif eżempju jiġuk il-klamari li ma tantx huma romantiċi f'moħħi imma insomma. Eħe, ifhem.
Jiena platt normalment inħobb nibnih naqra imma biex inkun romantiku se jkolli nnaqqaslu naħseb naqra.
Isma', ħa nħallik taħdem. Dawn romantiċi qegħdin hekk, eh, veru. Pakketti ppakkjati sew.
Grazzi.
Chef, it-tema hija ikla romantika. Il-possibiltajiet huma miftuħa ħafna. Kieku inti personali b'dik il-pantry u b'dak kollu, fejn kont tmur? Ara, huma għandhom l-affarijiet kollha, għandhom il-ħut, għandhom is-salamun, għandhom il-klamari, għandhom il-prawns, u mbagħad għandhom id-dakk ukoll. Li d-dakk jistgħu jużaw pereżempju xi ħaġa frott magħha wkoll. Qed tifhem? Jiġifieri jistgħu jagħżlu pereżempju xi freskos jew jistgħu pereżempju jagħmlu daqsxejn papra, pereżempju bil-frott, bil-frut chutney u dawn l-affarijiet, u mbagħad għandek il-ħut. Fhimt? Il-ħut pereżempju hemm minn kollox, fhimt, jista' jiffilet, jahwa, pulita. L-importanti meta jkollok romantic dinner mhux li tisservi xi ħuta sħiħa. Għax tgħollik.
Bites u bites hekk. Xi portion, portion żgħir, qed tifhem, mbagħad għandek il-calamari u għandek il-prawns, jiġifieri tista' tagħmel xi ħaġa hekk pulita. għandhom vizzju. Naħseb it-timijiet kważi kollha ħa ngħidu hekk, ma tantx idaħħlu l-element tal-frott. Niftakar fl-ewwel fl-ewwel episodju. Fl-ewwel episodji iva kellna naqgħa frott kellna ħafna mbagħad hemm. Il-frott jidħol f'ħafna affarijiet eh ġifieri, qed tifhem? U speċjalment jiena romantic dinner naħseb jiġini mill-ewwel f'moħħi. Tajjeb, kif tagħmel pereżempju hemm dik il-papra. Il-papra li jista' jagħmilha. Orange. Għax Hi li hemm l-iktar li tispikka, qed tifhem? U hi xi ħaġa partikolari, Għażija, evening. X'jaf, qed nsemmu iktar romantika. Jien ma nafx imma għadha qegħdin fil-gallarija, taf kif, ħaġa ġġib lill-oħra. Il-porzjonijiet diġà semmejt int li huma importanti, imma importanti wkoll xi sservilna, forsi xewk, forsi xi ħaġa li tittuża hi. Le, hi l-importanti li ħa tagħmel romantic dinner. La jkollok xewk, la jkollok għada ma jkollok xejn, l-importanti jkun kollox Li tiekol u daqshekk, qed tifhem? La toqgħod titħammeġ u dawn l-affarijiet. Xi ħaġa li ma semmejniex ukoll li jekk is-soltu nkunu qed nippretendu presentation tajba, did-darba t-tema ħa taffettwa ħafna l-presentation, jiġifieri qed aħna tajnihom biex jaħdmu imma apparti hekk iridu jkunu kreattivi biżżejjed biex, joħorġu f'xena soda. Għalhekk huma, huma daqsxejn li rajt jiena, tifhimni, qed jiffokaw fuq il-presentation anke kif qed jaħdmu. Qed tifhem? Ġifieri jien naħseb li jkollna. Li hemm sejrin. Li jkollna ġiex platti tajbin. Tal-aħħar, diġà aċċennajniha fil-bidu kemm hu importanti f'dal-livell li jkun hemm kollox, l-indaffa, l-preżentazzjoni, t-togħma, kemm hu importanti. Le, ifimti, anka. Anka kwitanti meta kont. Anka, ejja, anka sempliċiment il-chopping board. Il-chopping board ma tistax isservi kollox fuqha. Fimt hekk għalhekk għandek il-kuluri taċ-chopping board, hekk għandek il-ħut ma tistax tagħmilha fuq affarijiet li ma temmux magħha, fimt? Jiġifieri tmur magħha, għandek il-blu mela mal-ħut. Qed tifhimni jiġifieri għandek l-iskala tagħhom, fimt? U anka

Tfehmu malajr fiex wasalt bħalissa? Iva mela, mela għandi l-ħaxix ġa gglejżjajtu ftit bl-għasel fuq il-lava stone biex jiġi karamelajżd, issa mbagħad fl-aħħar ftit nerġa' ntih dik in-nagħa ħit oħra fuq. Għandi l-papra qsamtilha l-ġilda tagħha tfajtilha ma' milħ biex ikun jista' joħroġ l-ilma tal-fjett. U mbagħad kemm nagħmilha fuq il-barbecue nissiljalha l-fett l-ewwel u mbagħad insajjarha ġo l-fett tagħha stess. Hawnhekk għandi ftit king prawns bil-toncher tomatoes, daqsxejn butir u ftit inbid abjad qed isiru. U hawnhekk għandi t-taljata qiegħda ssir bil-mod fuq il-barbecue u mbagħad għandi Il-pigs qegħdin jinħallu bil-mod għal man-naħa tal-. Glaze jgħidhom xi ħaġa. Ejja, glaze jgħidhom bl-għasel ukoll, ftit bżar u ftit milħ u daqshekk.
Chef, ħa nitolbok xi ħaġa tajba u xi ħaġa li jista' jagħmel aħjar. Le, ifhimni, jekk tinsaqsi mal-papra, per eżempju, x'ħa tagħmel? Mela, mela.
mal-papra ħajkelli daqsxejn eh, sos tal-fig ukoll, ħajkun eh? għal fuqha. Eh, għal fuq it-taljata ħajkolli daqsxejn olive oil bi ftit ħaba, tewm, daqsxejn ċilis u daqsxejn Torsin ukoll għan-naħa tiegħu u għal King Prawns ħa jkolli l-liquid li hawn, is-sos li saru fih huma stess fuqhom. U kellek tgħidlu xi ħaġa biex ittiħ imbuttatura, Chef, biex tgħinu ftit. Fimni, skont kif ħa tagħmel il-King Prawns, fimt li importanti li peress li hija romantic dinner, L-importanti li ma jkunx hemm affarijiet li trid toqgħod. Le le, ħa jkunu servuti imqaxxrin. Rashom ħa tkun hemmhekk, just kemm jaqbdu u dan, jiġifieri. Il-pjan hemm qiegħed, Chef, il-pjan hemm qiegħed. Tyree George, għandna l-marlon. Fiex wasalt, x'qed tagħmel? Mela, bħalissa qed nipprepara l-bisk biex nużah bħala sauce speċjalment għal fuq għal fuq is-sibas. Għadni kif għadni kif zitt il-cream cheese biex issa niblendja kollox u nkun nista' nsaffi l-affarijiet. Ovvjament jien tfajt il-prawns bil-qoxra b'kollox biex kemm jista' jkun nieħu il-flavors. Irrostjajthom il-prawns qabel, Irjus? Le, le, le, le. Mbagħad u lejthom mal-basal u maċċajthom ma' tawsi mal-garlic. Żidt ftit stock, vegetable stock. Żidt daqsxejn tomato juice u l-cream cheese. Issibha siffilitjajta u ssiżinjajta b'żar u melħ, għamilt parma ham u feta cheese. Għandi s-salamun u għandi l-prawns li dawk ħanibda nsajjarhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Il-xewk u l-irjus x'għamilt bihom? Dawk ngħidlek il-verità rmejthom, stajt użajthom biex nagħmel stock imma l-ħin daqsxejn limitat. Tifhem?
Ejja.
Il-ħin daqsxejn. Mela dik il-ħaġa ħażina xef fisek li rajt. U kieku kellek tieħ imbuttatura tgħinu ftit, x'taħseb xef? Issa kemm ikun qed jagħmel dak sa għamilt l-istokk tagħhom, fimt? Irid jkollok iktar flejver. F'moħħi hawn bdejt ngħid li ġewwa hawn mhux ħa noħroġ il-flejvers kollha minn ġo fihom ma nimmaġina li kont trid kont tkun inqas pressure kont noħroġ xi ħaġa. Mhux xogħol li kont noħroġ xi ħaġa.
Il-pressure.
Il-pressure. Il-pressure.
Imma Sande chef. Mauro, mhux biex teċita ruħek imma ġibtlek ix-chef. Tajjeb. Tispjegalu ftit x'inti tagħmel? Mela, il-ħuta
bis-sħana tal-irda saret naqra iktar qabel milli ħsibt. Is-soltu tħoddix jiġi 45 minutes. So f'35 minutes kienet lesta mgħabbgħa li hemm il-melħ xorta tibqa' sħuna. Erġajt iċċekkjajtha t-temperatura qiegħda iktar Minn 150 ġifieri saret saret żgur il-ħuta. Ma naħseb fiha t-check. Dak suxillu. Hawnhekk issa ndittaljat aħna tfagħha daqt. Għandi wkoll smashed potatoes, forsi nitfa' tnejn fil-platt, dik għallejtha, qaffixtha tikka, tfajtilha naqa' butir u niggrilja. Għandi l-kalamari qegħdin isiru u l-prawn u l-prawn. U hawnhekk għandi xi vegetables li issa ħa nkun qed nimmixjhom with mashed beans. Jiġi qisu naqgħa ta' paste mal-vegetables. Okay.
Tajjeb. Chef, jekk għandek xi mistoqsija jew hekk now is the time kif jgħidu. U kif kif beħsiebek tqassam il-platti ġifieri? Mela, il-ħuta ħa niffrittja biċċa minnha. Alright. Ħa nagħmel il-prawn u l-kalamari. Sewwa, mbagħad għandi il-bowl għal ftit vegetables u żewġ patati. Ejja. Ħa tagħmluhom separati.
Jew hekk issa kif jogħġbok. Okej, alright. Mawro, żomm f'moħħok li dawn ma' koppja u llejla min jaf x'għandhom f'moħħhom. Issa naraw. Le, biex iżżommhom f'moħħok, x'għajb ħa ngħidlek. Issa naraw.
All right. Kompli. Tlaqna, kompli, kompli. Chef, issa wasal il-ħin li nibdew ngħidu ftit kontrihom, jew fuqhom. Jien qed jinkwetani.
Eh? Jiena ħaj ġenna li chef fillu. Chef, inti tekniku ħafna. Għajna dwar kif inhi. Tipo, u titkollox eh, għax għandek imdorri bi standard soljien, għallum il-ġota konsulent. Xek bi, sura ħafna nis differenti. Xek, nibdew minn qoddim, nibdew minn Ray George. X'taħseb?
Ifhimni, hu qed jaħdem, ġifieri mhux qed jaħdem ħażin, imma ċertu hygiene mhux qiegħed hemmhekk. Għalija jien it-tliet li huma mhux qed jaħdmu kif Il-hygiene. Bl-istandards ta' restaurant. Fhimni? Li ħa ngħid, jiena dejjem ngħid li meta ħa tkun ħa tibda ssajjar, mhux ħa tqaxxar il-basla u mbagħad titfagħha ssajjar, u mbagħad taqbad xi ħaġa oħra tmur tagħmilha. Tipprepara kollox u mbagħad tibda tgħaqqad il-platt. Kemm hu gost qed qed tgħidha għax il-mara tiegħi ma tifhimhiex din. Tgħid le ħa taqla' li kollox. Għax inti xorta l-istess affarijiet ħa tagħmel, imma ħa l-ewwel tipprepara kollox. U kif għadt l-ewwel, meta inti pereżempju tqaxxar ċertu affarijiet, ħaxix, whatever, bassar, whatever xi trid tagħmel, alright, titfa' kollox ġa ġa b'hawn, mhux titfa' kollox fuq chopping board u taf li ġa tħallat. Ejja niffukaw ftit iktar fuq Ray George, kif sejjer? Ray George ta' quddiem.
Ray George. Brest u hekk.
Eħe, dak mhux qed jaħdem ħażin, moħħu hemm x'inhu jagħmel. Bħala kien kif qiegħed tgħid. Ma nafx kemm ħa jlaħħaq jiena.
Il-papra? Ma ħsibx fuqha. Le, ifhimni, il-papra ma tantx trid tingħad. Għax inti l-papra ma tistax issajjarha true, trid tħallha xejn pink. Qed tifhimni?
Jiġifieri jiena. Tagħmel sew, xi nsejħilha. Jien ma ddajjaqnix dik, fhimt? Biss jien naħseb il-combination li għamel tal-affarijiet, tal-laħam, irrid narah fil-plattat. All right, se mmorru għall-ħuħ. Għall-ħuħ, Marlon.
Għall-ħuħ. Marlon, inkwitak ħafna għax jiena kom hemm kont miegħek.
Ifhimni, hu kienet tiffiletja l-ħuta sewwa. Il-ħuta apparti li kellu s-sikkina ħażina li kienet tiffiletja, hu għattlu jien għax beda jagħmel l-isforz fuq il-fillet, tifhem? Beda jkisser il-laħam tal-fillet, qed tifhem? U imma anke hu ammetta li li kien qiegħed daqsxejn eċċitat fuqha. Eċċitatu.
Il-fażi hi li hi, x'jaf, fu xejn. Eħe, hija.
Biss għamel għamel rolat tal tal tal tal-ħuta, għamilha bil-parma ham, daħħal xejn parma ham u feta cheese magħha, qed tifhem? Tajjeb.
L-istess, l-istess għadni ma nafx kif ħajlaħħaq. qed jinkwetawk?
Għax inti f'inta xi minuta fadal u għadni ma nafx kemm ħa jilaħħaq, jifieri isajjar kollox. Li ngħix dgħajf percent naħseb ħa tibqa' daqsxejn. Sushi, sushi.
Mauro, Mauro l-iktar wieħed naħseb li għandux isajjar, naħseb jiena, hux hekk? Jien, eħe, isajjar, moħħu hemm jaf x'irid jagħmel u ma jagħmilx, biss naħseb jiena ħa jagħmel ħafna. Anke l-porzjon naħseb ħa jkun. Qed tippronostika l-ħanin qed nara dik il-patata li qed naraw bħalissa. Qed tifhem, ġifieri le imma il-patata ħa jagħmel mhux ħa jagħmel ħafna. Le, le, le. Biċċa dik qed minn hawn naqra b'mod. Għajnejja ma tgħoddx dik jiena lanqas. Biss għalhekk irid ġifieri trid tara x'ħa jitfgħu fil-platt l-ewwel u mbagħad tara. Mela, x'hekk dak il-mument kważi wasal, eh? Issa dik importanti.
li qed isajru, li qed isajru u ħa jħallu wara, dak ħa jitilfu l-punti. Għax inti, għax inti li ssajjar trid isservi. Għax tkun ħela.
Għax tkun ħela.
U ħela mi tajba għal ħadd.
Qed tara? Ma dik ruħha joħodha għabi kbira di. Thank you.
Parteċipanti fadlilkom ħmistax il-minuta. Ibdew aħsbu biex titfgħu fil-platt. Naf li baqa' imma jgħaddi malajr, issa drajtu.

Chef, minn hawn ftit ieħor se tibda dduq il-platti, imma qabel ħa nagħti l-linja n-naħa l-oħra fejn hemm il-barbecues u hemm Daniel. Dan, x'intom tagħmlu? Għax bħalissa nkun qed ngħinhom ftit isibu isem għall-platt, taf kif? U bħalissa għandhom xi ħaġa tajba f'idejhom biex, taf int, wara dik il-battikata jkollhom xi ħaġa ħelwa grazzi għal Maple biex ikunu jistgħu jgawduha. Ħalliha ftit warajk, ħalli tkun tista' tispjega. U mbagħad. Cool għax naf li tkun 700 sena. Għidilna x'semmejt il-platt u spjegalna fuq fuq x'għamiltilna. Il-platt jismu surf and turf for for two. Għamilna taljata b'daqsxejn sauce bil-parsley, basil, Chili, garlic u daqsxejn olive oil. Tista' tgħidlu chimichurri. Chef, f'idejk. Tista' dduq chef.
Il-pirrone, Mauro, x'jismu l-platt? Ta' parsi ma nafx xejn. Il-platt jismu pirrone al sale. Isma' naqra ta'?
Eh, ovvjament jismu hekk minħabba li l-ingredjent sigriet u prinċipali fil-platt huwa l-melħ, kemm fil-ħut kif ukoll fil-mod kif immarinajna l-laħam, immarinajt il-laħam. Hemm ukoll il-calamari, hemm il-prawn, hemm xi vegetables mħalltin mal-beans, u fl-aħħar hemm ukoll l-smashed potatoes. F'idejk chef.

Marlon, x'semmejna l-platt u bejn wieħed u ieħor x'għamiltilna? Mela, l-isem tal-platt huwa Spark Platter.
All right. Ma nafx minn fejn ġie. Ir-raġuni hi għax it-tema ovvjament hija romantic evening u dak il-platt huwa l-ħaġa li għandek bżonn biex tqabbad dik l-ispark u s-serata tkun. Bomba.
Bomba.
Jew romantika. Jew hija.
X'għamiltilna? Mela, bħala bħala platt l-ingredjenti li użajt huma sibas, għamilt fillet bil-parma ham u feta cheese, għamilt prawn bisque u, Finixxajtha b'daqsxejn crushed pistachios, għamilt il-grilled prawns, użajt daqsxejn sweet chilli sauce, lime u soy sauce. U għamilt ukoll cured salmon bi frawli, blueberries u mango u daqsxejn maple syrup. Xi ħaġa friska għax-chef biex iduq.
Chef?

Osama Chef joħroġ bil-verdett tiegħu Aħna ħa nitolbukom ftit paċenzja tistennew hemmhekk, sadattant ħa nirringrazzjaw daqsxejn lil kull min għena biex tellajna din il-produzzjoni din il-ġimgħa.
Lura fuq The Malta Barbecue League għall-iktar parti iebsa u llum iebsa iktar mis-soltu għax tnejn minn dawn it-tlieta li għandna hawnhekk ħa jkunu qegħdin jibqgħu sejrin fil-finali u sfortunatament xi ħadd minnkom Ħa jieqaf hawn. Minn qalbi nirringrazzjakom talli kontu magħna matul dan il-vjaġġ kollu, l-iktar nies li sajjartu, nispera li ħadtu pjaċir daqs kemm aħna ħadna pjaċir bikom. Però Xeff, kif għadtlek fil-bidu mhu qed ngħir għalik xejn. U ħa nitolbok tgħidli, di mhux daqshekk iebsa għax sabiħa, ħa nitolbok tgħidli l-iktar platt illi laqtek illejla.
L-aħjar platt għalija jien bħala presentation u bħala togħma kien in-number three. Li qed nitkellmu fuq Marlon.
Chef, ir-raġunijiet u forsi tispjegalna ftit fuq il-platt? Mela,
il-flavours, il-flavours kienu tajbin. Pereżempju bħal Salamun bħal li kien qed smoke għamel il-frott mar kien hemm combination tajba. Ħa ukoll biċċa xogħol li għamel ir-rollat tal-ħut li għamilha bil-parma ham u l-feta cheese li meta Meta kkompared ma' xulxin kien hemm flavor tajba, okej. Il-patata għalkemm kienet fuq il-barbecue ħarġet tajba u saret tajjeb. U in all il-flavors ta' kull ta' kull item kienu daqsxejn partikolari, ġifieri kienu kienu tajbin anke pereżempju bħall-prawns u hekk kien hemm anke dik Citrus tagħhom kien tajjeb. Bravo Marlon.
Mela Marlon intuh ċapċipa kbira għax huwa l-ewwel finalist ta' The Malta Barbecue League. Grazzi ħafna Marlon. Jibqa' ieħor u ieħor. Tnej. Wieħed minnhom biss se jsib ruħu fil-finali. Daniel f'idejk biex tmexxina int.
U ħa jkollna nitilfu wieħed minnkom. Għandna lil Ray George Għandna lil Mauro. Chef ħa nitolbok sfortunatament tgħidli l-inqas platt illi laqtek mit-tlieta li kellek illejla. Mela,
mhux mhux mhux ħa ngħid li naqsu lew kien inqas ħafna mill-oħrajn. Ħa nitkellem fuq number two. Bħala ħuta, għalija kienet tajba ħafna, bħala l-sale kif jgħid fuq il-barbecue anke l-flavour kienet tajba. Biss, bħala platt li xtaqna aħna jkun bħala romantic u bħala anke xogħol ma kienx daqshekk daqs l-oħrajn. Xief, ħa nitolbok tgħidili ċara 'l min tixtieq li twaqqaf hawn?
Le, il-di, ġifieri li qed ngħidlek, bħala platt, għalkemm ġifieri l-flavours kienu tajbin, ma kienx hemm biżżejjed xogħol għall-platt. Qed tifhem? Sfortunatament, Mauro, il-Pirrone, imxew ħafna imma se jifqu hawnhekk. Nirringrazzjaw Kontuħ Ċapċipa għax kien wieħed mit-top tri tagħna u ħankunu qed nagħtuk voucher grazzi għal Bolt biex toqgħod relax mingħajr sħana u jġibulek l-ikel grazzi lil Bolt lil Bolt Food. Awtomatikament allura jibqgħalna t-tieni finalist li jiġi Tewmi ta' Marlon u għandna magħna lil Ray George Xabċipa! Chef, il-platt tiegħu. Mela, presentation kienet sabiħa, pulita. Bħala bħala ħaxix għamilt għal portion wieħed, l-ieħor ma kienx ħa jieħu, ġifieri kellek xi ġlieda. Għax dejjem trid hekk għandek għal ġiex persuni trid tagħmel kollox eżatt għal ġiex persuni. Ħalli meta jaqsmu jkun hemm dati. Il-ħobż meta tagħmilha fuq l-affarijiet sħan u titfa' s-sod dak ħa jiġi soggy. Hekk inti trid tisservi xi ħaġa toasted bread trid isserviha separata. Okay?

Kif ngħidu jalla jirbaħ l-aħjar wieħed fostkom it-tnejn. U sinjuri, wasalna fi tmiem episodju ieħor ta' Qabel tal-Aħħar. Id-darba li jmiss mhux se jkollna ħafna kompetituri imma t-tnejn. Titilfuhx għax huwa l-gran finale. Ovvjament se jkollhom jaqdfu ħafna iktar biex ikunu jistgħu jieħdu l-midalja u anke r-rigali lura d-dar magħhom. Tajjeb li ngħidu li dawn huma l-finalisti. U komplu ppruvaw aqtgħu min minnhom it-tnejn ħa jkun qed jirbaħ, xi ħadd minnkom illi jaqta' permezz tal-Facebook jew il-websajt tagħna ħa jkun qed jirbaħ il-barbecue Grazzi għal Heinz. Vera ħelu dak il-barbecue. Iva. Infakkruhom fil-ktieb?
Ejja, ejja. Riċetta oħra żdiedet ma' dan il-ktieb illum u intkom tistgħu issa takkwistaw minn hawn u ftit ieħor għaliex ir-riċetti ħa jingħaqdu kollha l-ġimgħa d-dieħla Il-kotba jinbiegħu għoxrin ewro u ħames ewro minnhom imorru għal Richmond Foundation. Idħlu fuq il-websajt u tkunu tistgħu tibbukkjawh minn hemmhekk. Dan ukoll japplika għall-kxejjen, jekk tixtiequ li tieħdu waħda minn dawn il-kxejjen użati imma fl-istess ħin ir-raġuni warajhom hija xi ħaġa nobbli, tajjeb, għax grazzi għal Bull Europe jissapportjaw din l-organizzazzjoni li hija Grill for a Reason illi tgħin lit-tfal jerġgħu jibdew jistudjaw tinbnilhom skola tajjeb bis-saħħa tagħkom ukoll. Nofshom, in-nofs l-ieħor. Immorru għall-karità hawn Malta dejjem l-ewwel bid tagħha tibda minn ħames. Tgħidx bid għax kien waħda kkoreġietek, trid tgħid offerta.
L-ewwel offerta tibda minn ħamest elef ewro.
Dak kien kollox għallum, insellmulkom. Grazzi.